Пәйгамбәр алейхиссәлам әйтә, «Ла тадхулул джанната хатта ту'мину». Сезнең берегез дә мәңгелек бәхеткә ирешә алмас, иман китермичә торып. Иман китермичә торып, берегез дә мәңгелек Аллаһның рәхмәтенә ирешә алмассыз ди. Башка бер хәдисендә Пәйгамбәр галәйһиссәлам әйтә, Кулу лә иләһә илляллаһ туфлиху. Иман китерер өчен, Лә иләһә илляллаһ, Аллаһтан башка илаһ юк, дип әйтегез. Шулай чын күңелдән әйтсәгез, котылырсыз, ди.

Иң зур зикер, иң зур Аллаһны искә төшерә торган сүз ул лә иләһә илляллаһ ди. Башка бер хәдисендә, әгәр дә лә иләһә илляллаһ дигән сүзне мизанның бер ягына куеп, мизанның үлчәүнең икенче ягына бөтен дөньяны һәм дөньяда булган бөтен нәрсәләрне куйсагыз, лә иләһә илляллаһ дигән сүз күпкә авыррак килгән булыр иде ди.

Белегез, ул җәннәт хәтере, ди. Шикләнмичә, ул кеше хакында, бу җәннәте булды, ул җәннәт әһле дип әйтә аласыз, дигән мәгънәдә пәйгамбәр галәйһиссәлам әйткән иде. Җәмәгать, әйдәгез әле шушы бәйрәм иртәләрендә Аллаһының рәхмәте күктән яуган яңгыр кебек яуган вакытта иманнарыбызны яңартыр өчен иң зур зикерне әйтеп Аллага

Башка бер хәдисендә пәйгамбәр галәйһиссәлам әйтә, Адәм баласы гөнаһ эшләгәч, аның йөрәгенә бер кара тапы куныр, бер кара тапы сурәтләнер, ди. Әгәр дә бәндә гөнаһыннан тәүбә итсә, Раббым Алла, гөнаһымны гафу ит, тәүбә иттем, дип әйтсә, йөрәгендәге шушы кара нокта юкка чыгыр, ди. Әгәр дә адәм баласы дөньяда яшәгән вакытында эшләгән гөнаһларыннан тәүбә итмичә яшәсә, һаман гөнаһлар эшләп, аның йөрәгенә шушы табулар тия-тия-тия аның йөрәге кап-кара булыр һәм ул Аллаһның Рәхмәтеннән мәхрүм булыр, Алланың сүзен ишетмәс булыр, Аллаһ Тәгаләнең туры юлын күрсәткәндә дә күрмәс булыр, дөнья ахирәт тә ул хур булыр, мәңгелек бәхетсез булыр дигән сүзләр бар хәдисләрдә. Нур сүрәсендә Аллаһу Тәгалә әйтә, Тубу иләллаһи җәмиан әйюһәл муъминун. Бергәләшеп, җәмәгать хәлендә тәүбә итегез, Җәмәгать хәлендә Аллаһыдан гафу сорагыз, дип әйтә. Әйдәгез әле, җәмәгать, шушы иртәләрдә, бәйрәм иртәләрендә, белеп һәм белми эшләгән, ачык һәм яшерен эшләгән бөтен гөнаһларыбыздан тәүбә итеп, Алла Раббыбыздан гафу сорыйк.

Ягъни мин сезгә биргән нигъмәтләрне күзаллап, Раббым Алла, рәхмәт Сиңа, ерегән аякларым, дип әйтә белсәгез. Раббым Алла, рәхмәт Сиңа, тоткан кулларым, хезмәт иткән кулларым, дип әйтә белсәгез. Раббым Алла, рәхмәт Сиңа, күрә торган күзләрем өчен, ә күпме сукырлар бар бит, дип әйтә алсагыз. Раббым Алла, рәхмәт Сиңа, ишетә торган колакларым өчен. Ә күпме кешеләр бар, сайраган кошларның сайрауларын да ишетә алмыйлар, бер-берсенә әйткән сүзләрнен дә ишетә алмыйлар, ә мин ишетәм, Аллага шөкер! дип әйтә алсагыз, эстәгез, эстәлегездә булган ипи тызга да, Аллага шөкер, минем ипи тызым бар бит! Ә бит дөньяда бөтенләй чиста су да таба алмаган кешеләр бар бит, Аллага шөкер, ипи тызым бар! дип әйтә алсагыз. Аллага шөкер, сугыш юк, дип әйтә алсагыз. Аллага шөкер, якын кешеләрем үзем белән исән саулар дип әйтә алсагыз. Мин арттырырмын, ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Арттырырмын, сезнең кулыгызда булган нигъмәтләрне арттырырмын, кимемәс алар, чын күңелдән рәхмәтле булсагыз. Әмма ләкин рәхмәт әйтә алмасагыз, һаман зарлансагыз, юк, юк дип әйтсәгез, Ашый торып юк дип әйтсәгез, Алланың нигъмәт диңгезендә йөзә торып юк дип зарлансагыз, булганын да алырмын, ди. Җәмәгать, әйдәгез әле шушы бәйрәм иртәләрендә чын күңелдән, тел белән генә түгел, чын күңелдән, йөрәк белән, җан белән, тел генә әйтсә, аның файдасы юк ул. Чын йөрәк белән, җан белән Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә рәхмәтләребезне әйтик.

Шушы дөньяда без мөселманнар өчен үрнәк кем? Мөхәммәд галәйһиссәлам. Намаз укуында да, ураза тотуында да, мәчеткә йөрүендә дә, шушы бәйрәм иртәләрендә бергәләшеп, бәлки йокыларыбызны корбан итеп, йокыларыбызны эзеп, шушында килеп утыруыбызда да безгә үрнәк Рәсүлебез. Безгә үрнәк Рәсүлебез. Рәсүлебез тугры юлны күрсәтте, бәхет юлын күрсәтте, хәсрәттән котылу юлын күрсәтте. Һәм Беләсез нәрсә диде? Шушы дөньяда мин күрсәткән юлдан барсагыз, адашмассыз диде. Мин күрсәткән юлдан барсагыз, үкенмәссез диде. Мин күрсәткән юлдан Авырлыкларны, сынауларны күтәреп барсагыз, иң соңында иң зур сөенеч, мәңгелек Алланың рәхмәте белән бүләкләнерсез, диде. Һәм сүзләре арасында шундый сүзләр дә бар. Дөньяда Алланың ризалыгын өмет итеп, мине искә төшереп, миңа салават әйтсәгез, Мине хөрмәт итеп, миңа дога кылсагыз, мин дә Аллаһның рәхмәте белән сезне догадан калдырмамын. Миңа бер тапкыр дога кылган кешегә мин ун тапкыр дога кылырмын, дигән иде. Әйдәгез әле шушы иртәләрдә безгә җәннәт юлын, Аллаһның рәхмәтенә,

Бер үзеңнең рәхмәтеңне, ризалыгыңны өмет итеп, шушы мәсҗидләргә җыелдык. Һәм бер ай дәвамында тырыштык мәсҗидләргә килергә, сәҗдәләр кылырга. Әй Раббым Алла! Шушы Рамазан айларында рәхмәтеңне, ризалыгыңны өмет итеп, тоткан уразаларыбызны рәхмәтеңне, ризалыгыңны өмет итеп, Кичләрен башкарган намазларыбызны, рәхмәтеңне, ризалыгыңны өмет итеп, башкарган барча изгелекләребезне киң рәхмәтең белән кабуллардан кыл. Шушы иртәләрдә дә Рәсүлең галәйһиссәламне, пәйгамбәр галәйһиссәламне үрнәк иттереп, аның сүзенә итагать итеп, шушы иртәләрдә бәйрәм Иртәләренә җыелдык, Әй Раббым Алла, шушында Коръәннәр тыңладык, Коръәннәр укыдык, бергә зекерләр әйттек, Лә иләһә илляллаһ дип иманыбызны яңарттык, Әстәгъфируллаһ дип гөнаһларыбыздан тәүбә иттек, Әлхәмдүлилләһ дип Син безгә биргән, белгән, аңлаган барча нигъмәтләрең өчен, безгә биргән бүләкләрең өчен, Шөкранә кылдык. Синең сөекле бәндәңә, Мөхәммәд галәйһиссәламгә салаватлар әйттек. Башкарган шушы гыйбадәтләребезне дә киң рәхмәтең белән кабуллардан кыл. Шушы бәйрәм иртәләрендә укыган сүрә-аятьләрдән, әйтелгән тәһлил-салават зикерләребездән барлыкка килгән әҗер-савапларны, бер нур буларак, рухи ризык буларак, сөекле бәндәң Мөхәммәд галәйһиссәламнең пакь, изге рухына ирештер. Хәзрәти Адәм белән Һава анабыздан алып бүгенге көннәргә кадәр килеп киткән барча пигамбәрләрнең, барча салихләрнең, изгеләрнең безгә изге юлны күрсәтеп, соңгы сулышына кадәр дин юлында хезмәт иткән хәзрәтләребезнең, имамнарыбызның рухларына һәм шулай ук шушы дөньяга дан мәңгелеккә аерылган, мәрхүмнәр дөньясына кереп кушылган газиз мәрхүм әти-әниләребезнең рухларына, мәрхүм булган Тәвәти дәвалиләребезнең рухларына, мәрхүм булган туганнарыбызның, якыннарыбызның рухларына, мәрхүм булган дусларыбызның, күршеләребезнең рухларына ирештер. Бездән дога көткән, догага мохтаҗ булган, шушы бәйрәм иртәләрендә хәер сәдакаларын тапшырып, безнең дә мәрхүм-мәрхүмәләребезгә дога кылыгыз әле дип мөрәҗәгать иткән бәндәләреңнән, һәммәбездән Һәммәгездән дога көткән, җиде буыннарыбызга хәдәр булган барча мәрхүм-мәрхүмәләребезнең рухларын да шушы иртәләрдә безнең догаларыбыз белән сөендер, каберләрен нурландыр. Хисапларын җиңел ит, гөнаһларын гафу ит. Мәңгелек рәхмәтең белән, ризалыгың белән, җәннәтең белән бүләклә. Безне сөендергәнең кебек, аларны да безнең догаларыбыз белән, изге теләкләребез белән сөендер. Әй Раббым Алла, шушы иртәләрдә, бәйрәм иртәләрендә безнең дә гөнаһларыбызны гафу ит һәм дөньяда калган гомерләребезне мөмкин кадәр гөнаһлардан сакланып, арынып яшәргә насыйп ит. Эшләгән, кылган барча изгелекләребезне кабул ит, калган гомерләребезне мөмкин кадәр гөнаһларда, гөнаһлардан арынып, изгелекләргә ашкынып яшәргә насыйп ит. Кальпләребезгә иман нурын иңдердек, Сезнге сулышыбызга кадәр шушы иман нурын сүндермичә, сезнге сулышларыбызда да Ла илаһә илляллаһ дип, иң күркәм сүз белән шушы фани дөнья белән саубуллашырга насыйп ит. Әй рәхмәтле Раббыбыз Алла! Шушы дөньяда яшәгәндә рәхмәтеңнән, ризалыгыңнан калдырма, ташлама. Бер Сиңа тапшырдык, Синең кодрәтеңә инандык, Синең гыйззәтең,